Берәр түгәрәккә йөргәнең булдымы вот бала чакта? Берәр вот Бля, хәзер бит ул карасаң, вот вроде конкуренция юк, но барыбер рус э, садиклары алыйкмы, ну теге балалар балалар э, ничек дип әйтим, балалар өчен ул мөмкинчелекләр, ул хәзерге Мөмкинлекләр. булган түгәрәкләр, ул нәрсә генә юк хәзер, әйме? Бик күп. Бик күп. Ләкин ул шәһәрдә бик күп. Сөйлә әле. Мин мин Мин инде үзем авылдан, авыл мәктәбендә укыдым, шуңа күрә мин э, безнең түгәрәкләр дә э, авылны авыл түгәрәкләр ничек дип аңлатыйм инде. Көтү түгәрәге. Көтү түгәрәге. Кемдер бәрәңге утырта икән, димәк, бүген түгәрәк шунда дип. Юк, ничек дип әйт. Менә нинди түгәрәккә йөрдем икән, йөрде дип уйлыйсың мин, гомумән. Менә кыяфәткә карап мен ничек.

Кемнәр көрәшкә йөри иде, аларга разминка өчен, тренировка өчен генә Син, идем. син түгәрәккә мешок булып йөрдеңмени? Мин әлдә мешок булып йөрим күрмисең. Күрмисең шул. Ты анда була бит. Нидә көрәшкә мин авылда теге спорт нигә спорт базага инде аларның тренировочный җирләренә кергән бар. Анда шундый ком тутырылган, шундый кешегә ошаган, шундый теге авыр ни ятае гел. Аның даже Физрук. егет Егетләр. Алар егетләр. Син сөйләвеңдә бит син юк булганың юк, по-моему, авыл түгәрәкләрендә. Авыл авылда спорт базага кергән идем. Без син просто безнең авылны белмисең. Юк, безнең авылда тоже бар андый комплекс. Комплекс түгел ул. Спортивный комплекс Батыр дип атала, бар ул безнең авылда. Сезнең авылда спортивный комплекс. Аны бассейн дип төзегәннәр иде, ятты ул 20 ел, аны резко гына, резко Әллә белмим мин аны бер бер ике ай эчендә наверное төзеп аткандыр тиз генә максимум. Тикшерү көйләдер может. Чтоб ты понимал настолько тиз, э, менә төнлә плиткасын ябыштырганнар һәм ул кире куба башлаган и менә уже иртә иртән проверка килә и мәктәп балаларын бастырганнар болай шартлар белән короче. Котлап. Әйе, проверка кергәндә, хоп, күренмәде типа. Шарлар белән балалар тора, короче. А что так? Можно было, что ли? Да. Это же... Йо, вот, вот... Яра, әйдә, түгәрәк яр, түгәрәк яр турында. Мин йөрдем шашка, шахматка. Һәм әйтергә кирәк, ул түгәрәкләр кайчан бетә, ничек бетә? Укытучы үлсә генә бетә ул түгәрәк. Да. И менә бит инде шәһәр түгәрәкләренә. Или запойга китсә. Андыйлар да бар иде, андыйлар да. Обжы түгәрәгенә дә йөрдек без. Так, әйдә, э, кыз. Менә бит шәһәр түгәрәкләреннән чыгылайм, отзывлар, әйме, менә безнең бала шунда йөри, вообще әйбәт специалист укытучысы ни, яхшы, шәп фәлән. Авылда бит ул. Авылда авылда алай булмый, то есть авылда ул бүтәнчә. Менә атаң да шуңа йөри иде, синдә бер. Атаңа да ул өйрәтте, әнә бер дигән. Атаңа да ул өйрәтте. Бабаңны да укытты әле ул. Бабаңа да эләкте. Шундый түгәрәкләр языгыз әле кем нинди түгәрәккә йөрде икән. Кызык бит. О, мин мин беләсеңме? Ха мин үземнең менә син әйтә әйтә алмадың инде түгәрәк кергән, но мин йөрдем брейк данс түгәрәгендә.

Ил теге, ил. Ил физкультура дәресеннән особо теге аерылмый иде инде. Дә кулларны өскә, аска сикерәбез. Да, прыжок через кота точно брейкданс болсам. Верхний брейкданс. Ул яшь егет иде ул. а, Ул яшь егет иде, укып кына кайткан. Вот шундый түгәрәк уздырырга планлаштырды. Нәрсә уйлагандыр, нәрсәгә өмет иткәндер, ну кеше дә йөри иде. Ну что ты, ниндидер яңалык. Гомумән, э, берәр ел точно йөргәнмендер инде мин. Аның видеолары да бара. Фотографияләрдә, иә. Ну, брейкданс, конечно, үтердең, брейкданс.

Юк, вообще гомумән ул файдалы булдымы соң синең өчен? Син ниндидер менә э, көлкедән башка тагын берәр нәрсә алдыңмы ул нидән э, түгәрәктән? Ну, физрук белән корешлар идем. Файда булгандыр. Шулда. Клубта. Ну, югай. Әле бит әле ул теге. Ә синең ну, шәһәр дискотекасында танцполда нижний брейк дигән кеше күргән бар имача. Вот, мин шундыйлар Без мәктәптә укыганда, ну, 10 класслар булгандыр инде, йөридек Башкирия Октябрьскийга.

Бәлки брейктанста булгандыр, мин хәзер хәтерләп бетермим. Аны аны ул түгәрәкләр арасында минем бию иң яратмаганы бию иде инде. Э, ул теге биюгә йөрү. Ә ник йөридең? Ну, Соң әниләр әйтә, «Әй, теге йө- мә- йөрергә кирәк, син җырчы, менә җырлыйсың, бирергә дә кирәк матур итеп. И бирделәр мине теге народный биюгә инде. Ну, халыкчан шундый теге рус халык биюләре, татар халык биюләре төрле. Анда инде теге үзең әйтмешчә балачакта бит минем брейк данска йөрис килә. Ә анда бу әйттереп теге билгә куеп, шәлтә тидә дидә тә тиндә дидә дидә. Алай итеп сикреп йөрис килми инде. Биюдә именно теге тезеп бастыралар да башта разминка кебек әйбер үткәрәләр инде. Аннан соң көй куялар да шулай диагональ буенча ниндидер беренче беренче теге иң тәҗрибәле биюче ниндидер движение ясый, бөтенесе артыннан кабатлап шул движение итәләр инде. Мин шуны вообще яратмыйм инде, потому что мин соңгы булаем теге. Һәм бөтенесе ясап бетереп, бөтенесе карап тора бит инде кем эш ясап. Исендеңдә килеп чыкмый. Кемдер көлә инде, мин шулай хәрләнеп итәм. Әллә нәрсәгә теге Короче, бер шул биш тапкыр барганмындыр инде мин анда. Ну, иң истә калганы. Даяк, давай, да. Егет кеше булгач бит инде, ну, дзюдо, самбо, ну, шундый түгәрәкләргә дә кирәк. Миңа э, бер 5-6 яшь булган микән инде. Әниләр мине яздырдылар шунда өй янында бер зур мәктәптә тэквондо түгәрәге. Беренче көн инде. Халык та байтак. Бу, честно сказать, бик нык зашкварный история, әйме? Ну, так, давай, давай. Айрыша да кызык димәк. Көлмәгез.

Әтиләр кайдыр анда көтеп торалар инде. Размитлар не үтте, а тэквондода анда инде аеруча растяжка бик мөһим әйбер. То есть анда прям мощно, жестко иттереп растягивать итәләр. Анда где-то башта бер ярты сәгать разминка. И мин хәтерлим менә уже кергәндә уже кергәндә минем сияс килә. Так.

тәнең белән тез ну маңгаең белән тезләреңне нитергә тиешсең ага ох ди тимисең икән прям тренер по круг менә шулай теге круг буенча бара да и бер берсенә берсенә ну теге бер бер артлы һәрберсенең аркасына утыра короче прям теге давай давай деген ну типа минем чират җитте ну хәтерлисез минем бит

Думалны улан сизелмәс әле может, да? Әйе, сизелдем дә, и все. Ну, әйтмәдем берсенә дә, все, теге. Ул дальше китте инде, ул бит аны сизми мин ни. Э, аска сигән, аска сигәнне белми бит инде. Бәлки мин анда теге прям иркенләп симәгәнмендер инде, теге просто сык сык сиеп алдым да, теге. Все, җитәр, җитәр дип теге. Ну, хәтерлим, стресс инде бала өчен син прикинь. Конечно. Стресс. Әлбәттә. И дальше китте анда кайдыр по кругу йөгерәбез. Менә шул диалогны хәтерлим. И бер малай анда то ли барны бастырдылар инде нитәргә. И бер малай шундый. О, смотри, ты чё, написал в штаны? Мин шундый. Нет, это я просто вспотел. И, э, и әйтмәдем берсенә дә. А Понимаешь, син то все есть- прям тренировка беткәнче шулай йөрдең. Әйе, шулай йөрдем, ну, йөрдем инде, ну, ничек тә анда. Игътибар итмәгәннәрне. Әйтәм бит, анда зур теге зур зал, зур мәктәпнең спорт залы. Балалар да күп. әтигә әти аны сизде мин мен менә дальше хәтерләмим өйдә дә беркем белмичә калдымы беркем белмичә калды дип истә минем бәлки әти белгәндер инде белмим ну ну минем өчен теге шундый стресс ну бүтән йөрмәдем мин анда бүтән бармадым шуннан соң э, всякий каратедер нигәдер мин желанием бетте Шундый, конечно. Ну, әниләрне дә аңлыйм инде мин. Беләсеңме, баланы бит инде төрле яктан үстерергә кирәк диләр. Менә хәзер аеруча күп бит инде психологлар, төрле тренерлар, коучлар ул яктан. Һәм шундый фикердә инде алар барсында теге баланы төрле яктан сынап карарга кирәк. Монсын, монысына йөреп карасын, монысына йөреп карасын, монысына йөреп карасын. Теге бирдең, Йөреп карады, аннан соң кайсысы ошый, шуларны калдырдың. Э, минем очракта инде просто әниләр төрле яктан үссен дип биргәннәр инде төрле түгәрәкләргә. Ул бит инде син биюче булсын дип бирү түгел бит инде или анда такванист булсын дип. Астына сөюче булсын бу. В итоге Теге шулай чыкты да инде. Юк, э, э, ул яктан э, әниләргә мин ну, рәхмәтле. Ну, то есть кемдер әйтә бит инде слишком теге күп булса түгәрәкләр баланың бала чагы югала дип инде теге Мгм. уйнарга, нитергә. Әйе, әлбәттә, Өлгерми. кемнеңдер бит ул просто вот о, көне вот расписанный полностью мәктәп, түгәрәкләр, кичке нәрсә, и- еш кара йокларга ятырга, тө- и көн саен шулай ук бара. Э, Теге Инде андый периодлар бар ие. Теге прям буш вакытым юк иде инде. Мәктәптән кайтам, тегендә китәм, аннан соң аннан кайтам да монда барам, аннан соң кич белән вокалга барам, потом өйгә кайтам да, дәресләрне эшлим дә йокларга ятам. Вот. Но Минем нишләптер балачакта ул теге стресс дип истә калмаган. То есть мин мин чөнки барыбер мин вокалга, нигә мин яратып йөри идем инде, теге теләп йөри идем инде. Ну аннан соң бит э, еще баланың шундый нәрсәсе бар диләр теге. Э, кай вакыт аңа ошарга мөмкин, но ул теге бераз ялкауланып нитмәскә мөмкин инде теге. Юк, барасым килми минем монда дип теге. Ул ул моментларны аера белергә кирәк дигән Бе, ансыз да бардыр мин аннары соң бит менә мисал өчен кемнәндер нәрсәдер килеп чыкмаса, аннан көлергә мөмкиннәр анда һәм ул анда бүтән бармаска мөмкин. Шулай бит? Менә син мисал өчен, ну, авылда ул бүтәнчә инде. Чөнки авылда бит инде синең үзең әйтмешли, ну, монда йөрмәсәң, инде утырасың. Олай түгел. Түгәрәкләр сәгать, допустим, дүртләрдә, бишләрдә, допустим, если монда йөрмәсәң, димәк, син маллар карыйсың. Да, ул яктан түгәрәкләр бар. Ну вот. Вот. Шуңа күрә ул нәрсәне э, вот мин хәзер уйлыйм барыбер балабыз үсә бит инде и типа вот ничек эшләргә вот аны бирергәме ул кадәр түгәрәкләр менә или бирмәскә ну син әйтмешә аның демо версияләр булырга тиеш тренер монда йөреп карады о нормально шулай дип уйладым да мин әйме и хәзер башка килеп ниттем мин бит аны если честно Без аны уже әле дүрт айдамы бассейнга бирдек. Юк, баланы мин йөдәтмим, түгәрәкләргә бирмим. Дүрт айда менә шул бассейнга йөреп алды и все. Юк инде бассейн анда бүтәнчәрәк, бүтәнчәрәк кына теге. Әйе, бассейн ансын теге общее физическое развитие. Вот, но, но әйтәм бит, менә Ул теге иҗат ягыннан менә яратып йөргән түгәрәкләр. Ансы менә истә, ансына мин прям теләп йөри идем. Нинди? Менә вот Ә җырлар биюләрне әйе. Бию биюне әйтми, биюне түгел. Минем бит әле бар баян, музыкал музыкалка бар иде. Музыкал музыкальный мәктәпне мин һәр вакытта да вот вот анда мин вообще теләмичә йөрим. Нигә? Ну, ну белмим, миңа миңа беләсеңме нәрсә ошый? Э, ошамый иде. Киләсең музыкалкага, мин аңлыйм аны, э, общий развитие өчен кирәк, әйме? Ну менә мин җырларга яратам. Минем җырлыйсым килә. Нәрсәгә сез мине баянда уйнарга өйрәтәсез? Ну минем баянда уйныйсым килми. Аны прям вот теге кирәк. Өйрән менә бу этюдны. Өйрәнергә кирәк. Так, өеңә кайтасың, бер сәгать баянда заниматься итәргә кирәк. Ә минем өчен ул шундый прям вот кайтаем, ну, ну, нитәсем килми. А баянны өйрәнмәсәң, вокалга йөрергә ярамый. Ну, грубо говоря. То есть бөтенесе нидә бара? Оптом. Пакет. Пакет кружков. Пакет кружков бара. И она сам... Пакет кружков творческий сізге. Так. Бокал, Запасной штан. Да, просто запасной штан. Не, э, вот вокалга йөргән, аның бит инде теге музыкалкада гына түгел, ә аерым түгәрәкләрдә бары. Анда инде мин прям вот теге Укытучылары да шундый булгандыр инде. Теге ул бит баланы бит әле нитергән. Син үзең дә балалар белән эшлисең. Аларның бит игътибары ай-яй, аны бит җәлеп итер өчен, аны беләсеңме теге кызыксындырыр өчен. Һәм ул кызыксындыруны озак вакыт тотар өчен аңа мин вот клип төшергәндә, мин башта теге клип төшердек балалар белән мәктәптән балалар чакырттык башта күңелле әйе теге эй эй эй потом все все ну булды хәл бетте шуңа кадәр энергияны суыралар бит алар просто яратам мин аларны балаларны ләкин күпкә җитмим мин алар белән вот мин дә шулай һәм шунда уйладым әйтәм укытучы булып эшли алмас мин наверное Вот, ә ярат, вот укытучыдан тора. Менә мин йөргән түгәрәкләр, вокал түгәрәкләрендә. Анда инде теге, ну, җәлеп итә алганнар, ниләр, укытучылар, чөнки мин бит теләп йөрдем анда. Теләп йөрдем. Э, миңа ошый иде, теге ошаган җырларны өйрәнергә биреп, даже теге теләп, тели-тели э, өйрәнә идең анда. Ну, вот, ул яктан менә нәрсә ошый бит инде балага. Вот кайсы яктан э, үсәсе килә баланың, менә шуны сизергә кирәктер. Ул яктан миңа вообще нык теге әти-әниләр ул яктан э, нык тырышканнар инде. Миңа повезло ул яктан. Шундый тәрбия. Шундый тәрбия, иә. Син бит төпчек балаймы? Әйе. Минем әле ике абый бар. Син тәрбияләктем микән? Шуны мин мин тоже төпчек бала, но минем олы э, апам. Но сиңа, наверное, тәрбияләткәндер еще абыйларыңнан, да? Ну, ничек дип әйтим инде, но алар миңа сугар өчен слишком зурый, по сути. Ну, безнең бит яшь аермасы э, зур абый белән 17 яшь. То есть ул миңа, ну, 2-3 яшь Тукай, ду- өч- дүрт яшьтә сугам дисә дә, ул бөтен уже абзый кеше. Әйе, да. Шуңа әйтәм бит, тәрбия эләккән зато. Алар, м, ну, да, да, нормально. Или, Мар, кит әле моннан, йөрмә. Или шулай- шулайрак ием. Мен калсалар 20 яшьләрдә тегесе кайсы кайда йөргәндер, и шуңа күрә теге еш бергә булмаганбыздыр без, шуңа күрә мин андый әйберләрне бик хәтерләп бетермим. Ә, Э, так, ләгәйме берәрсенә дигәндә, ну, әтидән ләгәй иде инде. Ләгәйме? Ну, по-любому. Ну, тегеләргә ныграк ләккән, короче. Миңа не әйтте, эй, олым, сен ничего, абыйларыңа вообще нык ләгәй иде. Ул нигәдер мин тынычландыра. Ну, кирәк тә бит. Әйтәм бит, мин кечкенә чакта вообще, ну, нык авыр бала идем. Просто вот, ну, белмим инде. Ну, вот син укытучы булсам, мин сине җылатып кан булыр идем, наверное. Син йомшак күңелле бит. И андый тәрбия миңа мәҗбүри иде, по сути. И а абыйлар тоже икесе ике характерлы. Зурысы йомшак характерлы. Ну, не, йомшак дип инде. Ну, һәрвакыт минем яклы инде. Ул нәрсә дә өйрәтә итеге. Бана былай итеп әйтергә кирәк. Если что, син аңа сразу бер. Йомшак характерлы. И Ништер, ну, әзрәк кенә чувствовалось инде, ул ел еще теге егет кешенең кесәсенә һәрвакыт акча булырга тиешмә. Теге шундый. Дежур. Вот бер көн шалтырата, 15 мең юкмы җәткә әйтәм, бар. Мә. Юк инде. Егет кешенең кесәсенә гел акча бар. А уртанчысы ул нирәк инде такой, ну, үзенчәлекле характерда ансы. Вот. Ансы күбрәк техникага өйрәтте. Нәрсә генә, теге үзе техниканы яхшы белә и теге мотороллер сүтәргән да тегесен җыярга алай итәргә теге кулына килә и шул шул якка өйрәтте инде ә менә шуңа күрә әтидән мин күбрәк тәрбия алмаганмындыр алардан алганмындыр наверное юк кызык мин беләсезме мин син сөйлисең әйме синең вот абыйларың булган ә минем өчен мин ул минем өчен ул һәрвакытта да хыял иде то есть минем Ике туган дип алыйк, э, бер туган, минем бөтенесе апалар. Минем бер абыем да юк. Вот ничек нитәем, аерыла. То есть минем бөтенесе Хәдисән белән. апалар һәм минем өчен теге, блин. Минем хәзер хәтта бер э, ни бар, история, бер Вакыйга Мин настолько теге абыем булсын дип хыялланаем. Берсендә безне җибәрделәр, короче, ни белән, э, төркем белән, җыр, җыр, ну, җыр төркеме инде. Э, Турцияга. Нормально. Төркиядә без что-то нидер конкурстан иттек дә, анда э, Төркиядә укып, ну, обмен студентов белән укыган татар егетләре бар иде инде. Теге Казаннан, Чаллыдан, И шулар безне килеп инде делегация без шулар танышып нитеп шунда бер э, динар исемле егет белән прям танышып ул нитеп инде ул мин, мин уйлыйм инде ул бәлки минем бер апама гашыйк булгандыр ул егет һәм скорее всего синең синең минем аша нитмәкче булган Һәм без моның белән все контактлар белән алыштык инде, все тегүләбе, ул, ну, то есть, миңа бер 10 яшь булса, ул инде студент, то есть, ну, теге. Вот уже Татарстанга кайткач, берничә ай үткәч, ул безгә кунакка килде, короче. Ну, то есть, менә шундый простой егет, ул вакытта да бит инде теге. Әйтмәсем, вот хәзер бит ул сәер бит, ну, теге ничектер сәер булыр и. Типа, ниндидер томныш түгел егет, что-то кунакка килә. А ул вакытта теге, менә мин Чаллыда әле сезгә кунакка киләм, тегеләй былай, все ди. И бу беләсеңме? Ул безгә кунакка килеп, әниләр белән теге аралашып, әйдә, паркларга барабыз, тегеләй былай дип, без аның белән паркларга барып, и мин прям помню теге, Динорова исемем обоем боласың. Шундый теге, беләсеңме теге балачак шундый ни теге шатлык теге. Прям белмим инде теге хыялым тормышка ашты шикелле инде. Сезнең белән булдык без, Рамил. Фаил. Миңа калса бик кызыклы әңгәмә килеп чыкты. И, миңа да бик ошады, бик рәхәт булды. Рәхәт һәм сөйләштек. Кызыклы темалар гомумән. Ой, әле сөйләшәсе темалар бик күп. Ай-ой, әгәр дә сез язасыз икән комментарийга, менә шушы темага да сөйләшегез әле, бигрәк кызык булыр иде белергә дип язсагыз, без э, ул теманы да күтәребез монда. Әйе, әле без бит монда кунак та чакыра алабыз. Эй, булыр. Бәлки... Менә да бер урын бар әле безнең. Әйе, бәлки сезнең тәкъдимнәрегез булыр, кемне чакырырга була, кем белән менә кызык булыр сезгә әңгәмәне тыңларга. Шуңа күрә оялып тормагыз. Языгыз комментарийларны шулай итеп бергә, бергә ул комментарийларда без сезнең белән әңгәмә корабыз. Шуңа күрә сез э, языгыз комментарийларга, ә без видеода сезгә җавап бирербез.